Cadi Matthews a Holly Patterson, dwy steilydd brofiadol, y ddwy'n astudio ffasiwn yn y brifysgol, a'r ddwy â rhywbeth i brofi. Dros yr wythnosau nesaf bydd y ddwy yn mynd ben ben â'i gilydd i wisgo gwestai arbennig, wedi dewis gan y lle wrth gwrs. Pa bags o barod, ferched? Wel, mae'n bore dydd Llun, great, ac mae'n bwrw glaw. A ni at lle drums sy ddim ar y sat nav, so ma hwnna'n grêt. Fi erioed di bod fan hyn o blaen, ni'n sefyll tu allan drum depot, felly falle awgrym am ddigon o drums a cerddoriaeth? Mae'n ystyried arall dwi heb gweld hi o blaen, yym eitha excited i cwrdd â hi. Fi'n meddwl falle rhaid rhywun, bachgen, merch, sai'n siŵr eto, band, ond dim syniad ar hyn o bryd. Dwi'n credu bydd e'n mynd i fod yn

gyda artist newydd o enw Mikey Holden. Fydda i'n chwarae fy hun, ond mae angen dillad newydd arna i. Beth yw'r fel look fel cash? Eitha similar i be fi'n wisgo nawr. Ie. Sai'n hoffi unrhyw beth rhy dynn. Na. Yym.
Cyfforddus. Ie eitha cyfforddus. Ie. Ma' angen crys T newydd arna i. Ie. Yym trowsus newydd.
Ie. Yym falle het.
Nodyn bach chi, dyma'r sgidia fydda i'n wisgo. Dwi'n hoffi pethe sy ddim cweit mas 'na. M-hm. Ond sy bach yn wahanol. Canol siopa bach.

Fi ddim yn gwybod ble yn union fi'n mynd i fynd eto. Fi'n gwybod fi moyn cael j- jeans du plaen, maen nhw wastad yn mynd gyda unrhyw wisg. Diolch byth byse fi 'di dal fe'n barod, neu byse hwnna jyst yn ormod fi'n meddwl, yn enwedig gyda pum deg punt, dyw pum deg punt ddim yn lot o arian o gwbl. Dwi'n credu mae hi'n mynd i mynd yn rili specific, a dwi ddim yn credu bydd e'n rhywbeth newydd ar gyfer fo, ond dwi eisiau gweithio hynna ar gyfer fo, felly dwi'n cyffroi!
A ma nhw off! A cadi'r gynta mas o'r tacsi a dyw'r boi camera ffili cadw lan bois. Ma hi yn sticio bwrw glaw. Fi'n meddwl peth cynta bryna i yw ymbrela. Sori Aron. Oh yn jammy, pwy sy wedi cofio ymbarel? Reit te, mae'n bwrw glaw, so change of plan i mynd mewn i'r marced. Mae llawer o bobl ddim yn gwybod bod llefydd fel hyn yn yma yn y marced so eitha ffein da. Holly mynd am steil vintage ond byth am cadi. O'n i moyn prynu jeans du ond do'dd dim rei ar ôl y maint aron so fi 'di ca'l rei navy, pedwar deg punt ar ôl i brynu t-shirt cwl a het gobeithio. Dwi wedi edrych ar trends a i fod yn onest it's spot on so dwi gobeithio bod e'n bach o trendsetter. Ok dyma'r siop fod Aron 'di dweud bod e'n lico. Wel ti fas? Mae'n edrych fel bod e'n mynd i fynd i yr Alps, ond gawn ni weld nawr be sy tu fewn. Ie, gyda'r siaced ffwrn am lan, ti'n un da i siarad, Cani. Fi'n lico'r patrwm yma, fel tie-dye effect, ond fi ddim yn siŵr os byse fe'n gwisgo fe ei hun. Fi ddim yn gwbod dim mwy. Swynol iawn, Cadi, ond ble mae Holly a'r ni- Oh, dal yn y siop vintage. So ma'r boi 'ma wedi bod yn helpful, real helpful, chware teg i fo. Dwi'n meddwl fi'n mynd i prynu fe gyd 'ma fan 'yn, ond O dwi gobeithio fod e'n mynd i hoffi fo rili. Fi 'di ffeindio crys fi'n offi ond ma' nw gyd yn large a extra large sydd yn boen y pen ôl. Ww! Fi 'di ffeindio un! Small! Holly o'r diwedd yn dod i benderfyniad, ond ti'm yn meddwl bod ti'n twyllo yn prynu popeth o'r un siop? Na, dwi ddim meddwl bod e'n cheto, dwi'n meddwl bod e'n rhywbeth eitha sensible i neud, 'c'os ti'n gallu ca'l arian bant. Na, mae gen i gormod o opsiynau nawr, fi ddim yn gwybod beth i wneud, a fi'n mynd rili boeth a fi'n mynd stressed nawr. Cadin stressed a holi'n ffarwelio â'i ffrind newydd, Emosh. Dwi'n cael popeth, dwi'n credu. Ti'n cael jeans, shirt, wasgcot, het eitha gwahanol, ond, you know, dwi am trio fe. Os mae ddim yn hoffi fe, fine.
Yay! Fi wedi cwpla, mae gen i deg munud ar ôl. Fi wedi gwario 35 punt a phump ceiniog, felly mae gen i cwpl o bunnoedd ar ôl prynu coffi neu'n braw, pwy a ŵyr? Dwi'n meddwl mae hi wedi prynu cap crys du, jeans a falle jacket. Nothing special. Amser i wisgo'r mannequins!
Fi'n meddwl bod gwisg Cadi yn ffitio'r briff yn eitha dda chwarae teg, ond dwi wedi mynd am rhywbeth hollol gwahanol. Fi yn lico gwres Corey ond y briff oedd steilio fe ar gyfer fideo cerddorieth felly fi'n gobeithio fi'n hapus gyda fe a fi'n gobeithio bydd e'n hapus gyda fe ond ni 'im yn gwbod eto ar ni. Ond beth ma' Aaron yn meddwl o'r gwisgoedd? Ok waw. O'n i ddim yn meddwl bydden nhw unrhyw beth fel hyn. Fi'n hoffi'r un yma actually. Fi'n hoffi'r thing 'ma, ond sai'n siŵr gyda gwallt ohoni, felly fi'n hoffi'r crys, dwi ddim fel arfer yn gwisgo'r crys. Ac yr un yma, fi'n nabod yr yr enw yma, fi fel arfer yn gwisgo'r enw yma. Fi'n hoffi'r het 'ma, lot. A dyma, fi'n meddwl, be' fyddai fel arfer yn gwisgo. Ok, ie, fi'n meddwl bo' fi 'di neud penderfyniad. Ferched, ferched, ferched.
Alright. Ddwy ohonoch chi, fi'n neud yn rili gwd. Ond ma'r amser 'di dod, yr enillydd heddi

Da iawn.
Wise choice. Good luck yn y ffilm. Diolch. Tara. Felly i Holly yn ennill y sialens gynta, a ca di ddim i weld yn rhy hapus. I fod yn onest, fi'n meddwl bo fi 'di ca'l cam. Yes, dw i wedi ennill. Ma' di bod y sc- trowsus yn dynn, ma'r manikin yn fwy na fe, ges i'r maint cywir. Ro'n i'n gwybod bod hi'n mynd i ddilyn y briff. O'n i'n gwybod hynny. Yym ond wel fi rili rili eisio gwthio fo a dwi ddim eisio rhywun i teimlo fel dylsen nhw gwisgo'r un peth pob tro pob dydd. Fi yn lico gwisg Holly. Ma' hwnna falle y wisg yn fwy addas ar gyfer fel indie band. Ond ti gwbo be' fi myn' i roi hwn tu ol fi a jyst mlan at y sialens nesaf. Sai'n gwybod be' sy'n mynd i digwydd. Efalle bydd rhywun yn lladd rhywun ond hei! Who knows? Ond dwi 'yd wedi ennill so eh!